Kamaa this time camera woman nim n galisi gari camera man nim gba biɛɣu yɛla neei ka yin bi zaŋ a phone tili ka wa waa a bi mi binshɛɣu a nin bi neei so din nim n ku generatira n ku chana n ku chana because tiktok mini like mini facebook ni snap maa zaa lala ka bi pun starti o ku zaŋ li niŋ biɛɣu mini wahu maa ka bi wara bee ka a nya so half naked lala maa o pun ŋmaai lala yaa hali camera yi ti lahi kpa o ka o haviri sex ŋun bi nyali problem bi ku abuse la tiktok mini snap hali N ti mali abusiri bedrooms. Biɛɣukwe n neem ka a ti nya ka ni a paɣa bee a tuzo paɣa bee a bia ka bɛ sheeri ginda ya yiŋɔ yɛli ti ku niŋ ka nyɛ zaɣ biɛɣu. To din ka bɛ yɛn promote nyaŋ shɛli kam. So yɛli viɛlli na ʒini promote yɛli biɛɣu maa dindali so kam yɛn leei la blogger. N niŋdi a maraba ka n na Kaman How program zuɣu. Abdulbasit Kwecire n-nyɛ n yuli. A ni tooi boli ma Buɣu Noonga ka ti a kana ni ti ti yɛla ni Buɣu Noonga kumya. n yɛrigi Dagbaŋ Tamale, Ghana n-ti tabili West Africa ninkura asanzalinima ni nanima n-gili luɣili kam ka ti kana ni ti ti kum li taa buɣinooŋɔ program zuɣu din ka ti boli kaman how ka ti yɛn zaŋ kpe ka zaŋ paɣiba din gahim ti Kpiɔŋlan Naawuni ni o ni ti ti nyɛvili ka ti puhiri o ka paɣiri o pam ka kana ni ti ti zani kpɛŋɔ n-zaŋ program ŋɔ taai maa.

a culture a kali eh ni bi saɣi binshaɣu a taɣada bi saɣi li ka a daadiini ku zaɣisi li zaa zaa zaa zaa ka yi ti yɛli yaa ni yɛn niŋmi n-nyɛ ŋun yɛn bɔhi yi baɣa lan ka so ni bɛh yi ku neei di yɛn liikirimi ni n-nyɛ ŋun yɛn bɔhi First eh first ara ti yɛn nyɛ sex video a yɛn wum la di yɛla tin shee hali gba dira di bi niŋ normal persons ka bi bi leak videos ka di yirina dira yi nyɛla kama celebrities dina n daa tooi yirina laa gba a ni yɛn niŋ shɛm ti paali yuli bee n ti nyɛli like hali nyin gba a ku yɛn wum la news ni By this time yaa ti malila ban likirili ti pa ku malila di agents a baŋda shɛli di yi yina ban yihiri di polo di agent n bɔŋɔ leak video yɛn yina di yi yina ka di pa ŋuni n yihili na di zabiri o mi kɔy naawuni taali taali yi yina ka di pa nyini n tumli ka di zabira taali yi ku yina n chana ka di ku pa nyini n yihili na maa Di ku zabira mi, a ni zaa ŋmɛri mi, din kuli nyɛla maybe so n-daŋ a bee biɛrim maa yaɣiya and binshɛɣu din lahi biɛri ma kamani victims maa I don't know whether di gba dii yina naa maa yaa bɛ regretira bee bɛ bi regretira niri na bi baŋ niriba mi o stand because so beni di yi yina naa ŋun maŋmaŋ ni na yɛn be biɛh shɛli maa kɔŋko gba eh ŋun maŋmaŋ ni yɛn be biɛh shɛli maa kamani Hali ŋun nyo ŋmɛb o yɛn pahimi gba like o kpuɣilimi ka maa o hit ya celebrity o be sokam phone ni bee o be shɛli polo kam di yi ku lahi yina la o yɛn kpuɣilimi ni normal n-nyɛli di ka taali di ku ka taali shɛli fine pumpɔŋɔ ti yɛn kpela yɛltɔɣa ni ka maa di tooi zooya ti ninvuɣ'maŋa bee ŋun mali hankali bee normally ti ni kuli mi li shɛm di zooya pam bee di ku ka shɛli polo gba like nyini ŋun kuli mali hankali ka yuuni ŋɔ ti zaɣ yino kam zaa sa ɛɛh paɣaba n dɔɣi ti ka bi dignity ka di niŋ very important bi paɣa tali maa ka di tu ni a protect ri li because nyini ŋun ʒiya ŋɔ maa yaa a yɛ ka a bee ku bɔhi yaa wula n nyɛ a ma paɣa tali kamani o zaɣim wula n nyɛli a gba bi mi hali a ku tooi imagine li gba so in future generation suhi biɛɣu ni bi shɛba ban yɛn bɛni maa yaha ka di yɛn nyɛla yaha kamani a ni ku yuuni Alasan bee Fushɛŋ ka o chani maa a ni tooi ku kamani a ku yuuni la o ma zahim bee kamani ka nyin Fushɛŋ bee Alasan ka a ku yina chani yaha ka mi yaha m ma ma mini n taba shɛba ban chani ŋɔ maa zaa bee ban ʒiya ŋɔ maa zaa m ma daashili ni binshɛɣu kam di be bɛ sani. A bi mi a ma nama ni be shem mini o dignity mini bini maa, dini n-che ka a baaba respectiri o, ka a maŋmaŋa, society ni, ka o mali respect sheli maa? Do you expect in future bee a expectiri ni eh sohi biɛɣu ni a ma ti mali jilima community ni? Kamaa this time ti ma nim maa ni mali jilin sheli maa, a tiɛhi ni di ni tooi lahi beni? ka ti yaha ni di ni tooi lahi biɛni to ti yɛn kpɛla ishu maa ni wan bai wan din pili shɛli ka ti yɛn pili ti ma nima ti labina gɛs maa polo a ka hankali niɛma a jɛrigiya pam hali hankali chɛ n ŋɔ a ka yinim doɣate Nyama wula ka gaɣi ku yɛn yɛla wula ka doo ku yɛn yɛla wula ka nachimbila yɛn yɛla ɛɛh ka a mini o niŋdi lala ashili bini maa yaa ka amaa ka yi niŋ yɛli ni yi bi zɔri Naawuni ka a chɛ kaman yaa wɛda nyini n-gbubi li to din biɛri ŋɔ maa gba a yɛn nyɛla shɛli ka di nyɛla girl maa n-gbubi foon maa n-ŋmaara n-ŋɔ yaa bɔɣa yɛn niŋ li. Ajaana bee zimbo bɔɣa n ŋmaari a maŋ kamara ni a niŋ a yɛn kɔhimi bɔɣa yɛn laik fɛs taim maa hali gba bi na yɛla a mi bi yɛla a mi a ni bi kara n gba ku bɔhima bi yɛla a mi yaa hali a mini a paɣa ni yɛn niŋ suna yaa n kpihi ya laati di chɛya ka laati bɛni ka yi ni nyam hali ka yi nyo laati so bi yɛli shɛli bɔɣa n ŋmaari ni a niŋ. for the first place a ni bɔri binshɛɣu di climax maa n-nyɛ di maŋmaŋ feelings maa video maa feelings bɔɣiri yɛn ta a di bɔri mi ni a paagi a yibe waa wa to din ka a wari maa bɔɣa lahi bɔri ni a mali di video niŋ bɔɣa yɛn niŋdi video doo maa a gba ka hankali a gba ka hankali ka o ŋmaara ka a ʒiya bee di yi kuli nyɛ nyini n-ŋmaara n-zo fu shɛm bɔɣa yɛn niŋ li din biɛrima maa for for for several years maa a kuli be n-nya yaa kaman leak video a yi ti yɛn nya doo din ni then paɣa ŋɔ mini doo ŋɔ n-wari la a ayigbe waa maa ka kamaa ka o be din ni a kuli be n-nya doo zahim ɛɛh ka o o o o gba zaŋ phone n-ti li n niŋdi like n ŋmaara ni o ti paɣa so fine wula ka maa yaa a girl be n yɛli a yaa ŋmaami n ŋɔ ti ma bɔɣa nyin bɔri naani bɔɣa ku yɛn niŋ li. Di wuhirami their dignity, jilima shɛli din be paɣa paɣa zaɣim ni. Di yi ti yina gba so bi yɛri doo maa yɛltɔɣa ka di zooi pam ka di yɛn yina ka di nyɛla yaha paɣa maa kɔŋko ka i yɛn nyara. Bɔɣa ŋmaali bɔra. So yaa nyini n-ti zo paɣa bee m-ma n-yɛrami yaa zuŋɔ ɛɛh. Di ku lahi chɛ ka maa yaa, hal gba nyama di kul bi lahi kpa gba ni a mini doo yɛn mali sex bini bee kamaa ka yi ku yɛn have sex kamaa ka laati nyo, kpihi n-laati maa. Ka pala a nya binshɛɣu din yirina maa yaa, mali kamaa jɛri shɛb yɛlimi kaman o ku yɛli ni ɛɛi after all bɔ yi nya li din ku niŋ daba ayi daba ata like di yɛn chaŋmi ka di bi yɛn chaŋ. Di zooya pam ka sex videos ya ya ka she a mari n yirina app nyɛ din yina pa tab shem di zaa ka saha yin ka niŋ sheŋa nyɛla zaɣa kura zaɣa kura gba so nyɛ ya ni din naai mahi sheli yi ti yina a din be n labi mi ya n ti n ti playiri zaɣa kura maa a din be n labi mi n ti playiri zaɣa kura maa so m ma nim mini n tuzo paɣaba ka ya kpaŋ ya maŋ pam ka yi di ti lala bini maa. Doo kam ŋun ti yaa naa ŋmaa maa zaɣim n seeni ti o na ʒiri ka o ŋmara maa ka a dini maa ko yɛn nyɛ ka niŋ sɛtifai o bɔra ŋun kpɛm ti nɛt zuɣu n ti yuui buluu filim hali dini gba sitayil kam o ni bɔra o yɛn nyɛla ŋun ti ku yaa naa ŋmaa maa maŋa ka a pa pɔnɔgrafik akta ka so yaa naa zaŋ foon ŋmaagi a maŋa n seeni ti o na ka o bi bɔra di bi wuhiri yurilim shɛli di pa shɛli mistake ka o gba yɛn niŋ ka di ka di leak be like ŋmaabo maa ka a yɛn daŋ mi n prevent li ŋmaabo maa saha di lahi ŋmaai di ŋmaai jɛrim n nyɛli ni bi yɛri a laa maa mi a yɛn ti a yɛn bala jɛrim ni ka hankali n nyɛli bini yɛli ni paɣa hankali pɔri maa ka lahi n dii bala hali kala hankali maa ti ma ni n bala ti dii bi yɛn yali yaɣa ti ni labina ti polo. Mista Fuzi bee Mista Hassan a mini a kahi n kali n nyɛ ŋun ku liikili maa di yi pa mistɛk hali di yi nyɛ mistɛk gba di yi pa shɛli ti ni yɛn ni paɣi kamani yaha din ŋmaabu saha maa yurilim ni tooi niŋ shɛli kam yurilim ni tooi tali ni niri maayi shɛli kam ŋun bɔri o ni yɛn niŋ shɛm mɛbi n kɔnvinsa bee kamani yaha o biliiva mi n ti paai level shɛli yaa ka a ni tooi yɛl o yaa m bɔri ni a ŋmaagi a maŋ tima ka amaa ka ŋun yurilim be a zuɣu bee ka o believe a hali ka ti ŋmaai li ti a nyama a ni bi bɔri o maa yaa a yi niŋ lala bini maa nyama di ku ka bukaata ti a ɛɛh a ni ku nya o alahichi a lala ka malaika nim mini Naawuni gba ku yɛn nya a lala nyama bɛ ku yɛn sabila a tahali hali ka a ti kpi to jama to nyin nom li sɔŋ nyin do so ŋun shɛyiri ma di ku kala mi eh bɛ yɛn niŋla a tizo paɣa la ka a tizo paɣa gba a bidɔɣiro ka bɛ yɛn niŋ la a ni ku ŋuhi dɔɣi so to di di di yɛn be zaa eh maa bɔrimi ni a nyari leak videos bɛ ti ku yɛn zaŋla leak video ka a guuna ni a ti yuli naawuni zuɣu ka di nyɛ a paɣa amaŋmaŋ paɣa ka so ku niŋ la bee a paɣa n-ŋmaai li n-sɛni ti so ka o shɛyira

Bɔɣa n-nyɛ din ni, ka bɛ yɛri a yaa, bɛ yaa mi ni a ku niŋla a bini gba ka yina ti yɛli, di tooi zooya ka bini shɛri shɛŋa maa mi bɛ nyin ni karinli maa, a ku bɔrimi ni a ti o crown bahi. Bɛ yɛn niŋ a tizɔpaɣ laa bee ka bɛ niŋ a bia laa? Din yɛn be a maa, a ni yɛn bo paɣ so maa, di ku yɛn benimi ka a bo o n-ku ku laɣiri n-niŋ o binshɛɣukam, ka shɛli ti ku yina ka a guui na ni a ti yuli ka di nyɛ a paɣa. Lala ka bɛ yɛn niŋ ya, ŋunkam sheeri a ni nya a ni nya a bini zaɣ yini yini. Ti bɛn chɛ ka ti episode maa waɣa, a yɛli poli nini lo lana. Nyini a bi karinima, yi ni mi gba. Yi na ʒini mali data n-downloadiri kaman reasonable binshɛɣu. Yi na ʒini kul mali data din yɛn download reasonable binshɛɣu bee sex, shee sex video n-nyɛ ya.

Bɛ bi niŋdi la o ka biɛm ka chɛɣiri yina maa, so di bi tu ni a gba mali biɛm di shɛyibu shee, a baŋabu. N na bi di yina ŋ-ŋɔ maa, a chani ka ti zaa di di daanfaani. A kɔŋ fɔbɔyi din bahi na ka yi naan skirinshaatiri picha n-zaŋ poosti, eh? Bɛ bi niŋdi la o ka biɛm ka chɛɣiri yina maa, so di bi tu ni a gba mali biɛm di shɛyibu shee, a baŋabu.
ehe to ku nyɛma ku nyɛm jɛrigu yaa doo di ti niŋ a chɛŋ ka ti diri di anfaani anfaani bɔli bɛ dinni ka a yɛn di a yɛn yaa a chɛrimi ka ti gba ti ŋmaai taali maa shɛli eh kamani a bi ka di salini li taa eh a taali mini o dini di laɣimmi ka asali ti wum bee ka di lan ku yɛn nyɛli n-nyɛ ŋun shia yɛli maa eh girls yaɣiya bee a ti zo paɣaba bee kaman alaha girl maa anfaani yaɣiya ka o naan tooi niŋ o niŋ amiliya o paasi out o nyɛ aliheri binshɛɣu hali friends ka bɛ nyɛ aliheri binyɛra even common birthday

ka azonim ni dir happy birthday ka azonim ni dir congrats ka azonim ni dir yɛtɔɣa suŋ even your loved ones ka bɛ ni dir yɛtɔɣa shɛli ni a ku sabi n tiba di yi pa shɛli gba bɛ send a photo shɛŋa din mali use ka a ka credit download li ŋɔ maa ŋuna hali di zaa ni a deei quick loan nima n da credit n download li a ni bɔri shee ka shɛli yibu maa nyɛla kamani yaa di nyɛla nɔŋmɛbo ka shɛba zaŋ ka status maa zaŋ niŋ ka di nyɛ nɔŋmɛbo. Taali maa ni ku pishi a ni ka di ku yɛn pili n ku yaa ki ku ma ai yɛn ka biɛla ki shɛba yɛn bahi yoli laa binyɛra shɛli yi bi nya ya biɛɣu ku yɛn neemi ka a ti nya ka a paɣa bee a tuzo paɣa bee a bia ka bi shɛrigi ginda so so so so yɛli biɛrili laik ya yiŋɔ yɛli yi ti ku niŋ ka nyɛ zaɣ biɛɣu to din ka bi yɛn puromooti nyaŋ shɛlikam so yɛli viɛlli na ʒini puromooti Shee yɛli biɛɣu maa yɛli biɛɣu maa dindali sokam yɛn leela blogger sokam yɛn download li mi n yulli ku nyɛm jɛrilim so yɛn tum o taali ŋun tumdi o taali maa yaa like ka nyin gba zaa ʒiya n promotiri taali maa maybe whatsapp a di bi mi di yɛla ka di kpɛna shɛli n tooi nyɛla auto download to fine di download ya like yi bɔɣu yɛn shɛli li niŋ a kali a data use A di tam a kari yuus, a na tooi zaŋ o kooli m-puhi a ba bee a ma. Shee niriba binyɛra shɛhi o pun tum ni o taai taya promoters to ʒiya eh yi bahi a sani yɛli maa yaa eh ma yi na bi nya earthquake yɔŋɔ yi na bi nya tsunami yɔŋɔ. Eh, to azaaba din yi ti kani a, di bee n-waligi. Di bee n-waligi. Din ko yɛn dila sokam. Ku mali n-ya shili, ka sokam suhiri o Naawuni, di daa azaaba yɛn sheela yi zuɣu. A mi nya soya ka bɛ ni ka, ka zaɣilanim ni niŋdi, zaɣilanim ni niŋdi ŋ-ŋɔ maa. Chɛfurinim tuma bɛ di ko. Ban pun bi, like ban dunia m-pun bala, ban pun bi ti Naawuni yɛda, so bɛn yi niŋdi binshɛŋa di tɔɣisiriya ba. din di like chia n lan teei yɛli shɛli a ni yɛ din di yɛn tahiri bin ŋɔ maa na yaa chia a yɛ tiktok laiki snap din niŋ maa n tahiri lala binyɛra maa na this time yɛ sokam kamani this time kamara wuman nim n galisi gari kamara maa ni gba

o ku zaŋli niŋ laa kama jaɣamili wahi maa ka bi wara bee ka a nyɛ so half naked o yɛn sola stretch n niŋ bomo n ŋmaai so laa maa o pun ŋmaai laa yaa hali kamɛra yi ti lahi kpa o ka o haaviri sex ŋun bi nyɛli problem n yi bi lahi ŋmaari tiktok a bi ŋmaari likey a bi ŋmaari facebook live bee snap nyin nini bi neei din nim maa zaa n ʒiri n ŋona maa yuli n di viidiyos maa zuɣu di pam biɛni maa mii sinap picha ni n nyɛ shɛm di pam biɛni dini ka bi zaŋ ŋmaali dee biliiv in sinap din haidiri binyɛra shɛm bɛn luk at it at di ɛnd shee ti niŋla hankali silmiingi n mali o binshaɣu tibɔɣu ti ni niŋ wula afirika di yi ti kana ti ni yɛn abiyuuzi limi di abiyuuz ka ti abiyuuzi binyɛra ka di ti kanna n ŋɔ maa Di mali nambɔɣu pam ni 2022 yɛn pili ka maa ka yiya maa yɛn pili n-ŋɔ chana and ti most problem ti problem karili lan nyɛmi authorities kamaa yɛtɔɣ shɛli ka n nya ka di bi chani right kaman human rights ɛɛh human rights yaa kamaa n-chɛ binyɛr shɛŋa beni ka ban yɛli ni kaman human rights kaman n-ŋɔ niriba maa Shɛra ti niŋ ya kpɛŋɔ ka maa ka ka ka polisi nim ti tirila ti nanim gbana ka maa laa jɛrilim like like ka maa ni ya yɛ human rights la like maa ni tooi zani kpɛ ka yɛ jɛrilim n nyɛli because ni ya yɛ jɛrilim maa yaa a ni yɛri so ni human rights maa ŋun niŋ laa bini maa ka a yɛli ni rights maa human rights maa ŋun ko human rights ka a yɛri maa o eh o ni kosi like a mi di ni kosi damage shɛli tinim gba mali la rights. Amaa ti malila community maa rights so ŋun single person maa ka ŋun rights yɛn ʒe niriba thousands rights zuɣu ki ka ti yɛn ni human rights what is human rights ka n lahi bɔri ni yi baŋ binshɛɣu bini yɛn ni human rights maa yaa ka malaaikanim n siɣisi li na ka Naawuni sani ka human rights yina human rights maa ka nyin African maa ka a tradition m bala silimiin like silimiingi culture n nyɛli Eh? Ka Naawuni nyo ka malaika nyo, a gba ni tooi ku seh ti a culture n-zali ti a maŋa. So ti ni yi be ti environment ni ka binshɛɣu niŋ wrong ka ti yɛn correct li ya, ka yi chaŋ ti kpuɣi shɛba ban culture m-bɔri ni yi zaŋ na ya just because of politics, just because of politics ni human rights. Human rights di like ya a ni yɛri ya, yɛ human ŋun gba abuse-ri a ti rights maa. ti ban be community maa ni maa ŋun niŋdi lala bini maa o abuse la ti right maa so ti yɛn zani la kpe ŋɔ ka ŋme kuŋ n ti ti n nanima n ŋme kuŋ ti n danyana like bihi nyɛ ti o bɛ suggesting di di ku tu ni kaman yaa binshɛɣu zali kaman zali shɛli ku yina zali timsili kaman n ku za la lala binyara ŋɔ maa zuɣu because for the sake m bi ti a ni Ghana sex tapes lan yina luɣili kam n ti paai northern region. islam dominated region maa n bi tiɛhi ni sex tape lan yina shɛli polo n ti paali so ti nanima di tum ni bi zali zali shɛli yaa like ye human rights ku tooi ku kana kpɛ ti niŋgbaŋ ku su ti tiŋa human rights nyɛla n bɛni yaa o human rights ti gba human rights ti gba malila rights

ka n ku yɛn zaŋ kpɛ ka lahi labi pili niɛma n nyɛ ni n ma so bin ŋmaai bee n tuzo paɣa so bin ŋmaai maa a kahi n kahi jɛrilim ka a tum maa hee jɛrilim n ku nyɛli nira bili a bee fishɛl n nyɛ ŋun ŋmaarili maa n nyɛ ŋun saɣa kpɛŋɔ maa jɛrilim n nyɛli de wɛsɛs tin yurilim n di chɛ ka laa jɛrilim ŋɔ maa kana apoostu maa yɛn nyini n jɛrigi nyaŋ duniya zaa to bi jɛrilim yi polo nimaani n nyɛ ŋun shɛyiri maa

abdibasi kuchira nyɛ n yuli yusuf abubturi zuŋ n purodusiri piroogiraamu ŋɔ siiba ha din ʒɛ kamɛra maa nyaanga ka ti yaha yi kpɛ ŋɔ ti nyɛla buɣunosi di ku nyɛ yɛli viɛlli lala n nyɛli ka ti yɛn kumli taa din lahi bɛ ŋɔ maa ti bi yɛn zo a suhuya ka yɛli a yaa bi mali din nyɛ ti kumli taa na yɛli lahi kana yi ni lahi nyɛ ti kpɛ n ŋɔ ka ti nyɛ ti ni yɛn taakili shɛm